Hemmäňize salam dostlar. Bu günki öwrenjek bolýan zadymyz urok, sapak kiçiräk bolar, şonda-da öwrenmeli zatlar bar. Nähili stiller bolup bilýär? Men düýnki düýnki saýdymyzy öçürmedim, şol durşuna goýdum. Indi düýn biz öwrendik, reňkini üýtgedip öwrendik, razmerini üýtgedip öwrendik. Indi siz Word-y öwrenen bolsaňyz, şeýle bir düşünje bar.

Gelin kursiv diýen şrifti ulanyp göreliň. I aşa diýeniň jogabyny göreli. Indi kursiv boldy. Şrifti üýtgeýär, ýöne şriftini üýtgetmek üçin siz ulanýaňyz font family diýen swoýstwa. Ýene nähili swoýstwa bar? Gelin şu teksti köpräk edip ýazalyň. Men size nädip köp edip ýazmalydygyny öwretdim. Gorem diýip ýazýaňyz. I yzyndan 100 diýip goýan, men 100 sany söz ýazjak. I enter basýan boldy. Sahnany etmän unutmaň. Hemmä düşünikli bolar ýaly aşak geçirip otyryn. Bu tekstleriň aňladýan manysy ýok, şonuň üçin nädip bölesiňiz gelse bölüberiň. Ol hiç hili rol oýnamaýar. Serediň, obnowit edýär stranisamyzy. Indi men size öwretjek bolýan zadym şularyň aralyklaryna serediň. aralyklary şuň ýaly häzir düşüň arasyny açmak üçin ulanylýan swoýstwamyzyň ady line height ony tekst üçin ulanýarys id öçüreliň biziň tekstimiziň klasy tekst şonuň üçin şu klasda ýazýarys ýazanda line height ady iki nokta toyaz i biz gelin prosta 20 diýeli 20 piksel diýip göreliň i razmerini göreliň aralyklaryny serediň gören bolsaňyz üýtgändir gelin köpräk etip goýalyň sebäbi düşüner ýa hem 40 piksel diýip goýjak ýa buna wideo diýäs arasyny serediň açylyp ýazyldy Indi Indi biziň öwrenmeli zadymyz başga reňkini üýtget, indi galyňlygyny üýtgetmek üçin geliň şu e, Hemmesini 42 çeldeliň başda. 20 bolup dursun. Reňkini aýyralyň, göreliň nähili bolýar. Biz şuny häzir serediň, eziz diýen galyň ýazylan, a bular bolsa galyň ýazylmady. Şony galyň ýazmak üçin swoýstwany ulanýas. Font

Ýalňyş many ýazyň. Işsiz üýtgemedi, sebäbi işläp dur. Başga näme öwrenmeli? Indi lýuboý saýda ramka lýuboý elemende ramka berip bolýar. Geliň şu eziz diýene ramka bereliň. Ramka bermek üçin biz klas saýtken klasyň üsti bilen ýüzlenýäs. Ýa çyrtlaýaly. Klas saýt diýdik. Şaýat ramka bermek üçin border diýen swoýstwa ulanýas. Birinji ramkanyň galynlygyny ýazýas, 1 piksel. Soňra ramkanyň gurluşyny ýazýas. Häzir düşündirjek. Näme diýen i reňkini ýazýas. Gelin göreliň işleýärmi. Ine ramkasy Yani biz iki yerde bizim iki yerde site diyen klasımız var. Ha ine berde i berde şoň üçin iki yerde kabul boldy yazılan CSS stili. I berde i berde. Indi meniň düşündirjek zadym ee, 1 piksel bar muny düşündiňiz ýa ramkanyň galyňlygy 2 ýa 3 edeýin galyň bolup ýazylýa indi galyň boldy indi bu solid diýeni bu prosta uzyn çyzyk hmm. onu düşündirmek üçin geliň başgasyny bolup görelim dotted nokat nokat bolýa

Indi bu gün şuň bilen gutarýarys. Sen indiki HTML sapaklaryny hem zat öwrenýäs. Her geçende asla ýuwaş öwrenip öwrenip baryberýäs. Gerek zatlary isoňlygy bilen saýt ýaz saýt ulakan saýtlary hem ýazyp öwrenýäs. Bu günlükçe maňa sag boluň.